Fy enw yw Osian Leas, fi'n astudio Rhyddiaith Rhyngwladol a fi'n dod o Llydysil. Nes i ffindo fe'n rili hawdd i setlo yn Aberystwyth achos bod e'n cymharol agos i adref. Yym, ond yn bennaf, o'n i'n teimlo bod yym Aberystwyth yn lle croesawgar iawn ta beth, a bod e'n hawdd iawn i unrhyw un setlo 'ma, yym, o achos fel y pobl sydd yma'n barod, a fel awyrgylch y lle. Yym, ma' tipyn o ddiwylliant ar ar gynnig gan Aberystwyth, ac o'n i'n teimlo yym fel fi 'di bod i nifer o ddigwyddiade yn y Canolfan Celfyddyde, Ond hefyd mae'r um, undeb y myfyrwyr yn cynnig fel noson nosweithi comedi ac yn y blaen. Um, a mae wastad fel darlithwyr gwadd i gael yn yr adran gwleidyddiaeth hefyd, so mae'n digwydd i wneud. Um, nes i dewis Aberystwyth um, achos uh, gymuned Cymraeg cryf oedd i gael yma, um, y lleoliad a fel y dre hynna'n gyffredinol a um, safon y cwrs. Yy wel, bod gan yr Adran Wleidyddiaeth Aberystwyth yym gydnabyddiaeth rhyngwladol o yy y safon sydd ar gael yma. Um, fi wedi astudio um, mwyafrif llethol o modylau fi trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, fel cyfyniad o darlithoedd Saesneg, seminari Cymraeg, neu weithiau darlithoedd Cymraeg hefyd. Yym, fi hefyd wedi bod yn cyflwyno rhan fwya o'n ngwaith yy trwy gyfrwng y Gymraeg. Yym, a fi'n teimlo bo' hwn yn fudd i mi fel siaradwr Cymraeg iaith gyntaf. Yym, achos bo' fi'n mwy cyffyrddus yn defnyddio fy iaith gyntaf. Yym, o rhan anfanteision, byddwn i'n meddwl bod defnyddio terme yn cymryd yy tamaid bach o amser i ddod yn gyfarwydd gyda. Yym, ond ar y cyfan ma' fe'n brofiad yy Llawer mwy gwerthfawr gyda studio'n ddwyieithog. Mae'r adran glydydd yn Aberystwyth yn cynnig lot o gyfleoedd o fewn yr adran. Um, fi wedi cael cyfle i fynd ar y gemau argyfwng yn, uh, yn fy ail flwyddyn, um, sydd yn brofiad da iawn. Um, Mae'n brofiad dda i gymdeithasu gyda um, myfyrwyr arall, ond hefyd um, y staff sy'n mynd ar y gemau. Um, hefyd, fi'n bod yn cymryd rhan um, gweithgar iawn yn y Cymdeithas Lydyddiaeth Gymraeg y Brystwyth, sydd wedi lleoli am man yr adran trefnu, trefnu cynialau a dylwythyr gwadd a chwrlang. Byddwn ni'n tybio mai'r um, y gymuned clos sydd yn bodoli rhwng y staff ac myfyrwyr yma Achos bod nifer bychan o darlithwyr sy'n siarad Cymraeg, chi'n dod i nabod nhw'n dda dros y tair mlynedd sydd yma, sydd yn, um, yn fanteisiol iawn trwy gyfrannu eich gwaith a dod i gyswllt efo nhw, chi'n teimlo'n mwy cyfforddus yn trin a trafod materion gyda nhw. Just yr, um, yr ymdeimlad sy'n gael yn y Yn y dref a'r brifysgol byddwn i'n meddwl, mae fe'n deimlad um, cynnes iawn, croesawgar iawn uh, ym Mhonban. Um, boed bod chi allan yn y dafan, yn y llyfrgell yn gweithio, neu bod chi jyst yn, yn eich darlithoedd, mae'n deimlad fel cynnes, croesawgar iawn i gael yma.